Illejla, ġo l-Istadio Giuseppe Meazza ta' San Siro, Paris Saint-Germain u Juventus ser ikunu qegħdin jilagħbu d-dritt li jkunu dikjarati rebbieħa tal-Antonello Sports Blog FIFA Twenty Challenge Tournament fil-finali li sejra tintlagħab ġewwa l-Istadio Giuseppe Meazza ta' San Siro, f'Milan. Dan huwa Antonello Bea li qed isellmilkom. u jilqagħkom għal dan l-aħħar għadd ta' tournament li f'daw it-tliet xhur li għaddew nittama li żammilkom kumpanija. U issa nisimgħu l-innu taċ-Champions League.

Nistennew issa il-formazzjonijiet ta' dawn iż-żewġ timijiet hekk kif ukoll ngħidu li din il-logħba ħa tara lil Mauro Icardi jilgħab għad-dritt li jsir it-top scorer ta' dan it-tournament hekk kif b'gowl wieħed biss il-pupazz ta' Rosario jitla' top scorer bi tmien gowls. U hawn huma l-formazzjonijiet għal Paris Saint-Germain. Keylor Navas bejn il-lasti, Moynier, Marquinhos, Silva u Bernà fuq wara, Gueye, Verratti f'nofs il-grawnd, Mbappé, Cavani, appunt u Icardi u Neymar ikunu l-attakkanti. Juventus min-naħa l-oħra, skema ta' erbgħa tlieta tnejn, anzi erbgħa tlieta wieħed tnejn, Użata minn Maurizio Sarri, Szczesny, Cuadrado Chiellini De Ligt Alexandro, Pjanic, Matuidi, Khedira, Bernardeschi, Dybala u Cristiano Ronaldo l-aqwa plejer fid-dinja bħalissa. Paris Saint-Germain jibdew il-logħba permezz t'Icardi, Cavani, Gueye, Gueye bil-ballun, Marquinhos, Idrissa Gueye għal darb'oħra, Moinier, Cavani, Paris Saint-Germain qed jattakkaw mix-xell lung għal-lemin. Neymar. Jieħdu l-ballun Juventus. Dybala. Khedira. Cristiano Ronaldo, attenzjoni, Ronaldo waħdu offside. Huwa propju l-asso Portugiż ta' Juventus li jinqabad offside u mhux biftit. Paris Saint-Germain jibdew l-logħba minn free kick. Navas. Ballun twil għal Mbappe iżda li jsib il Alex Sandro. Juventus għal darboħra bil-ballun, Cristiano Ronaldo. Lura lil Alex Sandro. Delikt. Bernardeschi. Bernardeschi bil-ballun. Jipprova jfittex l-appoġġ ta' Cuadrado minn fuq il-lemin. Imur għall-kross, Cuadrado jikklirja Thiago Silva, attenzzjoni x-xott! Miraklu ieħor tad-difiża Pariġina! Juventus jersqu qrib li jiskurjaw l-ewwel ballun ta' dat-tournament, ta' dal-finali, skużawni. Pjanic, Matuidi, Pjanic. Ronaldo. Ronaldo Dybala x-xott! Keylor Navas għal darb'oħra jgħid le. Keylor Navas li ċertament huwa l-aqwa gowler ta' dan it-tournament. Iżda rridu naraw se jiġri matul din il-logħba. Gay, Mbappe, Moynier, Mbappe, Moynier għal darbohra, Cavani, Verratti, Verratti qassam lil Neymar ix-xott, Szczesny! Imma attenzjoni l-logħba dan spiċċa xawn, Icardi, Moynier, corner għal Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain li rebħu din rebħu l-ewwel fażi tal-kampjonat spiċċaw fl-ewwel post u mbagħad eliminaw il-Liverpool FC fil-kwarti tal-finali bl-iskor ta' tnejn b'xejn u lil Bayern Munich bl-iskor ta' erba' b'xejn fis-semifinali. Juventus min-naħa l-oħra spiċċaw is-sitta Corner sa fl-attant Neymar, Verratti, Verratti bil-ballun qassam lil Neymar, Verratti offside. Konna qed ngħidulkom Juventus spiċċaw il-fażi tal-kampjonat fis-sitt post. Fil-kwarti tal-finali eliminaw lil Manchester United bil-golden goal u mbagħad għelbu lil Inter tnejn b'xejn fis-semifinali. Alex Sandro Icardi bil-ballun Paris Saint-Germain għal darb'oħra. Bernat. Bernat jibqa' tiela fuq ix-xellug. Iqassam lil Neymar. Lura lil Bernat. Neymar. Verratti. Neymar. Jipprova kwadra Don Zemur il-kosta tettwel kemm għal xi ballu mal-lasta! Ballu mal-lasta l-Paris Saint-Germain! Għal darb'oħra t-tim Franċiż Ikun perikoluż, Neymar, Verratti, Gueye, isib lil Chiellini, Cuadrado, Chiellini, Cuadrado, Chiellini, 19-il minuta logħob, Paris Saint-Germain xejn, Juventus xejn. Logħba li diġà tatna l-emozzjonijiet matul dawn l-ewwel 20 minuta tagħha. Chiellini bil-ballun, Pjanic, infakkarkom li f'każ li r-riżultat jibqa' xejn b'xejn, jew ikun draw, immorru għall-ħin barrani bil-golden goal jiddeċiedi appuntu r-rebbieħ eventwali. F'każ ta' draw mmorru għall-penalties. Ronaldo. Cuadrado. Cuadrado bil-ballun, iqassam lil Dybala, Dybala għal Pjanic. Matuidi, Bernardeschi, Khedira, spazju għal Alexandro fuq ix-xallug biex imur għall-kross, attenzjoni għamel Alexandro x'se jagħmel, Alexandro jqassam lil Cristiano Ronaldo. Moiner jipprova jara Ronaldo x-xutt u jilqa' Keylor Navas. Logħba mill-isbaħ bħalissa bejn dawn iż-żewġ timijiet billi mhumiex qed jeskludu ebda kolp. Jafu wkoll li din hija finali li tista' trabbahom it-tazza illi għaliha kienu qed jilagħbu għal dawn l-aħħar tliet xhur. Juventus bil-corner. Pjanic. Jipprova jfittex il-Kjellini iżda jsib id-difensuri tal-Paris Saint-Germain. Neymar. De Ligt, Khedira, Chiellini, Cuadrado, Chiellini, Chiellini bil-ballun, infakkrukom ukoll li fil-fażi tal-kampjonat din il-logħba kienet spiċċat xejn b'xejn bejn Paris Saint-Germain u Juventus, għal daqstant qed nitkellmu fuq żewġ timijiet li bejniethom huma bilanċjatissimi għall-inqas hekk jidher u hekk qed turi l-logħba s'issa. Marquinhos. Verratti, Marquinhos. Verratti, Tiago Silva. Verratti, Tiago Silva. Moinier. Gay. Neymar. Mbappe. Mbappe bil-ballun. Iqassam lil Mojnier. Ifittex il-Cavani fin-nofs. Jagħlaq Kedira. Ballun għal Dybala iżda jidher li Thiago Silva se jkun antiċipah. Thiago Silva, Gueye, Mbappe, Juventus jieħdu throw-in. 37 minuta logħob, l-iskor għadu dak ta' xejn b'xejn. Chiellini, Alexandro, Chiellini, Pjanic, Kedira, Pjanic, Bernardeschi, Matuidi, Bernardeschi, Quadrado, Matuidi, Dybala, Cuadrado. Cuadrado bil-ballun, iqassam lil Matuidi, Cuadrado, ċans ieħor għal Juventus, Moynier bil-pussess tal-ballun, Keylor Navas. Bernat, Thiago Silva, Bernat. Ballun malar tal-Pariġini, Navas, Verratti, Neymar, Bernat. L-aħħar battuti ta' l-ewwel taqsima mill-isbaħ bejn dawn iż-żewġ timijiet, Bernà, Neymar, Cavani, il-ballun għand Icardi, attenzjoni, spazju għal Icardi, x-xott, Mauro! Icardi! 44 minuta logħob u l-pupazz ta' Rosario jiftaħ l-iskor għal Paris Saint-Germain kif ukoll jassigura ruħu li ser ikun hu t-top scorer tal-Antonello Sports Blog FIFA Twenty Challenge Tournament hekk kif issa l-player Arġentin jkun skurja xejn inqas minn tmien goals f'din il f'dan it-tournament. Goal mill-isbaħ ukoll, goal ta' attakkant li hu wara kollox Mauro Icardi jiftaħ l-iskor għal Paris Saint-Germain wara 44 minuta logħob. It-tmien gowl tal-Pupots ta' Rosario fl-Antonello Sports Block FIFA Twenty Challenge Tournament. Juventus jerġgħu jibdew il-logħba. Chiellini, Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Matuidi, Il-ballun għal Alexandro. Kedira. Bernardeschi, Pjanic. Bernardeschi. U referi waqqaf il-logħba, żewġ timijiet marru jistrieħu fuq l-iskor ta' Paris Saint-Germain wieħed, Juventus xejn. Ibqgħu magħna nkomplu wara r-riklami.

Lulu? Oui, c'est moi.
Lulu, le nouveau parfum de Cacharel.
It-tieni taqsima tibda hawnhekk bejn Paris Saint-Germain u Juventus. Paris Saint-Germain li jinsabu fil-vantaġġ bl-iskor ta' wieħed b'xejn grazzi għal gol skurjat minn Mauro Icardi ftit qabel tmim l-ewwel taqsima. Alexandro

Khedira, Pjanic, Verratti, Khedira, Alexandro, Khedira, Alexandro għal darb'oħra, De Ligt, Bernardeschi, Ronaldo, Khedira, Bernardeschi, Matuidi, Bernardeschi. Juventus li qed jippruvaw jagħmlu dak kollu possibbli biex iġibu draw. Bernardeschi. Quadrado, Bernardeschi. Ronaldo, Keylor Navas. Moinier, Tiago Silva, Moinier u Tiago Silva jkompli dialogu bejn żewġ difensuri tal-Paris Saint-Germain, Idrissa Gay. Verratti, Bernat, Neymar, Bernardeschi, Khedira, Ronaldo, Matuidi, Cuadrado, Cuadrado bil-ballun, attenzjoni, spazju għall-Kolombjan biex jikkrossja, iżda jilqa' tajjeb hemmhekk Thiago Silva bir-ras. Paris Saint-Germain illi jerġgħu bil-pussess tal-ballun. Bernat. Ikun mkeskes minn Cuadrado iżda Marquinhos jieħu l-ballun hu Verratti. Cavani, Mbappe, Cavani. Cavani bil-ballun qassam il-Mojnier. Gay. Gay, Matuidi, Bernardeschi. Dybala, Matuidi, Pjanic fuq il-lemin għal Quadrado, Pjanic, Dybala, Neymar, Navas, Ballun li għadu fil-tliet kwarti Pariġina, Moynier. Moynier qassam il Idrissa Gay. Moynier. Tiago Silva. Neymar. Lil Mbappe, iżda jieħu l-ballun Bernardeski. Alexandro. Alexandro bil-ballun. Iqassam lil de Ligt, Bernardeschi, Alex Sandro, għal darb'oħra Alex Sandro, spazju biex jipprova jmur għall-kross iżda Bernat jgħidlu le. Navas, ballun twil għal Cavani, Icardi, Pjanic, Matuidi, De Ligt, Pjanic, Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Bernardeschi, Dybala, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Khedira, attenzjoni, Dybala, Dybala, jilgħab Keylor Navas! Għal darb'oħra, Juventus imċaħdin mill-gowl ta' draw. Iżda dan ma spiċċa ċar, Matuidi, Ronaldo, Dybala jiklirja tajjeb hemmhekk Marquinhos. Il-ballun imur għand Mbappe. Verratti. Gay. Verratti. Mbappe. Moynier. Verratti. Mbappe. Verratti. Paris Saint-Germain li għadhom bil-possess tal-ballun. Ronaldo, Khedira, Bernardeschi, Ronaldo, Ronaldo 'l Khedira, Matuidi, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Pjanic, Sami Khedira, Dybala, Bernardeschi, attenzjoni Bernardeschi x-xutt! Navas lesta! L-isfortuna li wkoll qiegħda takkanixxi kontra l-Juventus. Hawnhekk. Moynier. Mbappe. Mbappe li jsib lajnuna minn Moynier. Moynier għal darbohra. Attenzjoni, Mbappe. De Ligt, Matuidi, Bernardeschi, Matuidi, Dybala, Matuidi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Alex Sandro. Juventus illi jibqgħu bil-pussess tal-ballun jekk ma jridux jitilfu finali internazzjonali oħra jaqbillhom jippruvaw jattakkaw u jsibu l-gowl ta' Drommeler kemm jista' jkun. Marquinhos, Gueye. Marquinhos, Gueye. Icardi, minuta għal tmiem l-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Neymar. Neymar bil-ballun. Bernat. U l-logħba tispiċċa hawnhekk! Paris Saint-Germain, ir-rebbieħa tal-Antonello Sportsblog FIFA 20 Challenge Tournament, għal Juventus finali oħra u telfa oħra fil-kamp internazzjonali imma rridu nammettu illi matul dan l-andament ta' dawn it-tliet xhur naħseb li fil-fehma tiegħi l-aħjar tim rebaħ, Paris Saint-Germain illi grazzi għad-difiża soda tagħhom, u għall-attakk b'saħħtu tagħhom huma champions bl-aktar mod meritat ta' dan it-turnament li organizzajna matul dawn it-tliet xhur. U hekk u naraw il-premjazzjoni. Keylor Navas, l-aqwa gowler tat-turnament. Mbappe, u hekk u naraw lil Neymar li kien l-aqwa player ta' dan it-turnament. Voti għoljin ħafna matul it-turnament kollu. U hekk u naraw il-kaptan Thiago Silva illi Ħallan it-tazza li tdk għal Paris Saint-Germain bħala r-rebbieħa tal-Antonello Sports Vlog FIFA 20 Challenge Tournament. U minn hess ġewwa l-Istadju ta' San Siro nirringrazzjakom talli segwejtu dan it-tournament matul dawn it-tliet xhur. Nisperaw li offrejnilkom divertiment alternattiv matul dan il-perjodu li konna mingħajr futbol. fejn rajna t-tournament mill-isbaħ, fejn rajna rebbieħa meritatissimi, il-Paris Saint-Germain ta' Franza. Dak kollox min-naħa tiegħi, Antonio Labella jsellmilkom u jistedinkom biex tkomplu ssegwu l-kontenut ta' bilħaqq interessanti li qed ikollna sew fuq Facebook, sew fuq YouTube u sew fuq Twitch tal-Antonello Sports Blog, l-istazzjon numru wieħed fejn jidħol futbol, Formula Wieħed u d-darts.